A dang kong kan van chim hlan ah khan cu hlante ah Zelensky le Pu Trump bia an i ruahnak te kha kan van zoh ṭhan ta hna lai. Zelensky nih bia a chimmi kha ka lung ah rak um ngai. US nih hmailei future ah ton hnga dingmi kha a chim rua tiin ka rak ruahmi a si i, mahte cu tutan ah kan van ngai ṭhan hna lai.

Atu lio ahcun nan dirhmun a ṭha sihmanhsehlaw hmailei ah nan van feel vete lai a timi kha si i mah cucu zeidah a chim duhmi a si hnga? Cahen Pu Trump nih cun World War III chuahnak ding caah khan nai play ti khan a chimmi kha a si. You don't have a card a ti. Kha i kaa zum tein appoint te van chim ka duhmi cu hmailei ah nan ton ve te lai a timi kha Zelensky nih hin cun hmailei ah US nih hin ral a tho te lai timi kha a ruah chung ca zongah a si kho. Mah ti kha van langhter duhmi a si. Le hika zawn te hin a biapimi cu you don't have the card a ti le caan timi hi time is more powerful than you timi te kha a biapi tukmi si. Atu ah thil um dan cu zeitindah si ti si ahcun video tete hi kan van langhter pah lai i kaan cun an van kahnak ka simi sel fa tete in sihmanhsehlaw kaan ka van langhter duhmi cu Iran nih hin drone fa tete an nei. Drone fa tete an nei i an neihmi hi, an hmanmi hi, an nih an hmanmi cu thong sawm thum in thong sawm nga kan lak hrawng a si. Sihmanhsehlaw cu pawl drone van khamnak ding caah khan US nih hman a herh hnga dingmi cu Michelle 3 million, 5 million man kha a hman hau cang. Kha tikah khan ai keih ti lo. Budget phaisa kong he kan van tuak tikah cucah cun zeidah thil a cang ti si ahcun nihin ni ah US nih hin Ukraine hi bawmhnak a hal cang intelligent pawl kha drone leikap i a thiammi kilvennak le a thiammi zeiruangah ti si ahcun Russia nih Ukraine cu a tuk tikah hin zeidah hman ti si ahcun drone tete hi a hman mah drone a hmanmi cu khoikan dah rat ti si ahcun Iran drone a si cu tikah Ukraine nih cun kha pawl kham le vennak ding kha experience a neih cang caah khan a thiam tukmi kha a si. Cucaah cun nihin ni caan ah hin US nih hin Ukraine hi bawmhnak a van hal ve cang. Time is powerful than you timi kha caan timi hna he ai thleng kho. Te cu vate nih khin a nun lio ahcun a cuk. Sihmanhsehlaw a thih tikah cun herhte a fate nih khin vate khin ei ṭhan lila timi bantuk te khi kha bantuk mifim bia kha nihin ni caan ah US cung zongah khan a van tlung ve. US nih Ukraine hna cu bawmhnak ka herh lai ti a ruat zong ai ruat men lai lo. Sihmanhsehlaw nihin ni caan i rawl tuknak cu phundang piin a van cang i hriamnam ṭhaṭha papi ka si ti loin khin a man fawi tete kha Iran nih a van hman tikah cu khamnak ding kha khe million a million million man kha tam tuk te kha hman hau ding dirhmun kan si cang. Budget a dih hnga ding he khan ai keih ti lo. Cu tikah cu cu zeitindah ka kham lai timi kong he pehpar in khan nihin ni dirhmun ahcun Ukraine kha bawmhnak a van halmi te kha a si. Mah te cu tutan ahhin ka zawn ahhin ka van langhter duhmi si thil timi mi i nehsawh awk a ṭhat lo zia pakhat le pakhat i zawmhtaih awk a ṭhat lo zia kan caan kha a rak phan ṭhan cio te dingmi kha a si. All equal to power ti a si i all cu kan theih bantukin vawlei cungah tlanglawng ti bantuk vawlei in a kalmi tlanglawng mawṭaw ti bantuk caah kan hman. Cu khawh cun sehjung lohjung caah kan hman. Cu khawh cun a zuangmi vanlawng caah hman a si. Vawlei cung i seh a kalmi thil paohpaoh kha all in hmanmi a si. Le Cu awl cu khoika ram ah dah a chuah bik ti si ahcun Venezuela ah hin a chuak bik. Venezuela i a chuakmi awl cu a chah tuk, a ṭha tuk kan ti lai cu. Sihmanhsehlaw a ram a sifah ruangah duhning in a chuah kho lo. Hi awl a chuah tam bikmi cu USA si, 20%. Middle East nih an chuahmi hi uh, Saudi Arabia, uh, Iran, Iraq ti bantuk i an chuahmi hi 20 percent a si. Zeiruang ah dah China, Russia, US te pawl nih an duh an ngiar ti si ahcun an komh duh ti si ahcun Middle East i a chuakmi oil hi a tha, a thik, a chah deuh kan ti lai cu US ram i a chuakmi hi a pan deuh, a laih deuh, a paw deuh. Cucaah thil ummi cu US nih hin a chuahmi hi ramdang ah khan export a tuah ve, asinain a ram chungah khan import kha ka bantuk ka bantuah than. Le awl cu zeiruang ah dah a man a sung i vawleicung ramkip nih ram ṭhaṭha nih an ngiar cio ti si ahcun kan theih bantukin awl in diesel kha an van panter deuh an siam le diesel kha an chuahter cun gasoline kha gas kha an, an hman gas kha paw deuh in an tuah tikah motor farm i ti bantuk ah khan hman a si i diesel kha truck ti bantuk ford ti bantuk uh, cu kho cun train vanlong ti bantuk ah khan A thazaang a ṭhawng deuhmi kha na ka hman seh. Cucu awl in a rami a si. Cu awl a um dan te kha ka van chim duh. I Venezuela cu awl ah a rum bikmi a si. Cu ruangah nihin ni caan ah hin Pu Trump nih nu ma ngakchia ma va fir bantuk tein khin kidnap king an timi khi khi bantuk tein khin a va tuahmi kha si. Hmanthlak a cung ta hi cu Venezuela an president pa kha a si i atu ah hin cun US ram ah custody ah khan a um ko. Le hi pa hi kan theih bantukin uh, 2020 lio ah khan President Trump nih khan tlaih ding in a rak ti. Uh, rit thaisi te pawl zong he khan pehtlaihnak an ei a ti ruangah khan 2020 lio ah khan President Trump nih 15 year in khan uh, a thap kan ti lai cu tlaihnak ding caah. Cun 2025 uh, Biden channak khan million kul langa an khan a kai ter ve. Atu second term ah hin Pu Trump nih hin fifty million in amah tlaihnak ding caah hin a thap ṭhan. Sihmanhsehlaw atutan ah hin Pu Trump nih khan a van tlaih khawh. Le US ram thil kal dan cu pakhat le pakhat hi an i bawm peng ko. Cun pakhat le pakhat president le president an i sawi le zei lo zongah khan mah kha cu kan theih hnga dingmi cu politic thil a kal dan a si timi kha kan theih ding kha a biapi. Bianabia ah ka chim tawn bantukin Pu Trump nih Bush nih Iraq a tuk tikah khan a ṭha loh tiin khan a sawi ko. Kha bantuk kha anmah le dirhmun cio campaign an tuah tikah khan cun sawi cio kha a si ko caah khan kha bantuk kha cu theihthiam ding kha a biapi. Chim duhmi cu thil kha game kha an playmi kha a si. Cucaah cun khi bantuk khi politic thil kal dan ah khan amah chan ah cun a bawmh le amah nih cun tuk le ti bantuk in khan teinak in khan tuahter ding a si loh. David le Saul siangpahrang pa bantuk in khan khe Saul nih a thawngthawng in David nih a tingting in ti bantuk bia kha mi karlak ah khan ruahnak a hrawktu menmen khi a si. Zeidah American pi i an politic an ral tuk ning a si? Zeidah president hna nih campaign an tuah lio ah zeitindah bia an chim an kalter timi tu kha a formula kan ti lai maw? A kal dan te tu kha, political dan te tu kha. kan tleihthiam phot kha a biapimi a si. Atu dirhmun ah zeidah thil a cang ti si ahcun hika hin kan hmuhmi cu zeidah a si ti si ahcun President Trump nih a timi cun Air Force zong base zong tampi kan hrawhpiak dih timi kha a chim. Le President Trump nih a chimmi pakhat cu ka tawinak tein ka chim a si ahkhan cun caan a rau lai lo timi kha a chimmi a si. Sihmanhsehlaw nihin ni caan ah atu hi new leader Iran i an thimmi pa nih khan cun as long as he need it timi kha bia tawinak in a chimmi kha a si. Hi ralpi hi cu vei Israel nih maw US nih maw an duh chung an duh chungin keimah zong nih lehrulhnak ka tuah ve hna lai timi kha a si i Israel cungah siseh US cungah siseh new leader nih bia a chimmi tete kha hmuh khawh a si. Cun nihin ni tan ah ruah hnga dingmi cu cu bantukin thil a van si sual taktak ahcun atu ah Iran missile nih khan US satellite te pawl hna kha a van kahpiak khawh ti bantuk. thil a van cang. Cucaah cun Putrap zong nih ai ruah lo ning in thil a cang kho i a thin zong phaw deuh kho menmi kha a si. Cu bantuk dirhmun a si sual ah khan cun ai ruah lo ning in ralpi hi a lian chin lengmang lai timi zong kha cang khomi a si. Cu dirhmun cu kan phan kho i tu ahcun ground cu a thlah rih hna lo, sihmanhsehlaw timhtuahnak a nei cang. Timi kha hmuh awk Nihin ni caan ahcun Trump nih a chimmi cu Nowhere here a ti i timhtuahnak rawng thlah ding zong kha ready tein a tuah cang. Cucu Iran lei in zeitindah hma an lak timi kha zohchih in khan thil kha a cang te hnga dingmi kha a si i rawng hi a van thlah taktak a si ahkhan cun Kan chim cia bantukin khan Iran cu 90 million a si. An thinphuh taktak ahkhan cu a fawi lomi thil kha a cang khomi kha a si. Zeiruangah ti cun annih lei kha cu a temtuarmi an si tikah nihin ni caan ah a thimi ngakchia ti bantuk te a thimi tampi an um cang. A khansami kong hlah in kan chim sin, a khansami minung taktak an si tikah a khansami nih thinlung le biatak tein thinhunnak kha an paw a si ahcun luthu zong kha ralkap ah an cang kho dihmi a si. Thil um dan cu nihin ni caan ah anmah Iran cozah Khi cu active ralkap khi ting nga hrawng mah an si. Mah kha si a tlawmte US ahcun 1.2 million hrawng an si. Sihmanhsehlaw atu Islamic State timi i an army pawl khi a million renglon khan an nei ve. Mah cucu an dirhmun a si cun reserve tampi an nei cun khi cozah a si lomi a dangdang ralkap te zong kha an neihmi kha a um. Cu pinah a dihka i thil a simi cu annih cu a tuarmi an si tikah A tuarmi nih cun thinlung tak tein thisen he, ruahnak thinlung tak he an ṭan a si ahcun hi ral hi ṭihnung ngaimi ral a si kho. Cun a donghnak ah thil pakhat ummi cu prophecy kong he pehpar in hi nu hi kan theih ciomi kha a si lai. Hi nu nih luancia kum sawm thum le kum khat Atu inn kum sawmthum le kumkhat a rak rauh lioah khan a chimmi cu a man with gold and here sui zong a simi sam ai ngeihmi kan ti lai cu amah cu a rak chuak te lai timi kha a chimmi a si i kan a timi cu this will not be his first ring but it will be his last and in this second ring his pride will be greater than his wisdom ai phorhlotnak kha a fimnak in khan a lian deuh lai. timi kha a si. Lehkazawn ah a chimmi cu vei a tlu te lai timi kha ka zawn tein prophecy a tawinak tein a van rak chimmi te a si cu ti cu tawinak tein ka van langhter chih. Mah hi a tawinak tein video shoot clip ka van tuahmi si.